The title of my sermon, I've labeled it a spirit led church. nhlokomhaka ya dyondzo ya mina ndzi yi thyile leswaku kereke leyi fambisiwaka hi moya Uh, the spirit led, why the spirit led church? hikwalaho ka yini ni thyile dyondzo ya mina kereke leyi fambisiwaka hi moya Because today we shall see how the Holy Spirit is not separated from the church. Hi laha namuntlha hi nga ta vona leswaku moya lowo kwetsima a wu hambanisiwanga na kereke. We shall also see how like uh, when the Holy Spirit came to the church, what was what were the activities that this believers that were first called, how they uh, their lives after salvation. hi ta vona ni hi laha loko se loko moya lowu kwetsima wu tile ekerekeni leyiwani hi ta vona hi laha ku sunguriweke ku tirhiwa ha kona hi vaapostola lavawani va va nyikiweke moya But even before we go uh, to verse 42, hi nga se fika ka verse 42 I want to bring to your attention that this is not this church that we see, it was actually prophesied. Kereke leyiwani i kereke leyi yi nga vumbiwa yi nga se za yi sungula. In Matthew 16 from verse 13 to 20. Eka Matthew chapter 16 kusuka eka verse 13 ku fika eka verse 20. Jesus went to with his disciples in a region called Caesarea Philippi. U fikile Yesu Kreste eka vadyondzisiwa va yena eFilipi eFilipi And he asked his disciples a vutisa vadyondzisiwa va yena that who do, uh, who, who do the people say that the Son of Man is? xana vanhu va ri n'wana wa munhu i mani And they say that he is, a John, he is John the Baptist. vanhu va ku hi yena yohana mukhuvuri Some say that he's Jeremiah. van'wani va ku i yeremiya Some say that he is a prophet. van'wani va ku i muprofeta And Jesus turns to them and asks, Who do you say I am? yesu kreste a hundzukela ka vona vadyondzisiwa a ku n'wina n'wina mi ri n'wana wa munhu i mani And Peter says that you are

Yesu Kreste a byela Petro a ku, Leswiwani a wu swi nyiketiwanga hi nyama, kambe u swi pfuleteriwile hi Xikwembu lexi humaka etilweni, lexi nga le tilweni. And he says that on this rock I'll build my church. A vula leswaku eka ribye leri ndzi ta aka kereke ya mina. And the gates of hell shall not prevail against it. Kutani heke ya le tiheleni yi nga ka yi nga humeleri ehenhla ka yona. So we see that from in Matthew 16, from verse 13, Jesus had promised that he will build his church.
Yesu Kriste u tshembisile kumbe u profetile leswaku u ta aka kereke ya yena kusuka eka Matewu 16. And uh, this church will be, will be different because Christ, Christ will be the one who has built it. Ende a vula leswaku kereke leyiwani yi ta va yi hlawulekile hikuva i Yesu Kreste a nga ta yi aka. This church will be built in the foundation of the word of Jesus Christ. Kereke leyiwani yi ta va yi akiwa eka masungulo ya rito ra Xikwembu. This church will be of people that have been bought by the imperishable blood of Jesus Christ. Kereke leyiwani yi ta va yi ri na vanhu lava va xaviweke hi ngati ya Yesu Kreste leyi yi nga ri leyi yi nga hlawuleka. This church will not only be built once, but Christ will, building, will be building it every day and every day. kereke leyiwani a yi nga akiwi hi nkarhi wun'we kambe yi ta va yi karhi yi akiwa yi akiwa hi masiku ni masiku This church is of people that are called by God the Father Kereke leyiwani i ya vanhu lava vitaniwaka hi Tatana Xikwembu, saved by Jesus Christ, va ri karhi va ponisiwile hi Yesu and Kreste, sealed by the Holy Spirit and sanctified. va ri karhi va nyikiwile moya lowo kwetsima ku nga wona lowu kotaka ku va ku va yisa eka Xikwembu. This is the church that is the bride of Jesus Christ, that Christ washes it by, the, by his blood. kereke leyiwani i kereke leyi nga niketiwa eka kreste naswona kreste u yi hlantswa hi rito ra yena so as we going to, to, to dive in acts uh, chapter 2 for verse 42 loko hi languta eka buku ya timhaka kwala hi nga hlaya kona namuntlha we shall see that this is the fulfillment of that prof prophecy of the church that christ said that he will build. hi ta swi vona leswaku kereke leyiwani hi leyi yesu kreste a nga yi vula loko se yi ta ku humelerisiweni Also, just to mention that the book of Acts has a theme uh, that uh, we see the birth of the church and how the Holy Spirit Holy Spirit empowers the church to do his the ministry. Hi laha hi vonaka leswaku buku ya timhaka yi vulavula hi ta ku sunguriwa ka kereke ni hi laha moya lowu kwetsima wu fambisaka kereke leyi. Acts is not just a historical book. Buku ya timhaka a ko va buku ya matimu njhe. It is a it is a history from a theological perspective. I buku ya matimu laha yi sukaka eka timhaka ta matsalwa. It shows us the continuation of Jesus' teaching and ministry yi hi komba hi laha ti timhaka ta tidyondzo ta Yesu Kreste ti yaka emahlweni endzhaku ka loko se a ta va a yile ematilweni and the apostles' teaching and uh, teaching and ministry hi vona hi laha na vona vaapostola va sungulaka mintirho ya ku tirhela Kreste kumbe kereke and its fulfillment of the great commission uh, of Matthew 28 Na hi ku hetisisa ka ku rhumiwa eka Matewu chapter 28. From verses 40 and 41 of Acts 2. Ku sukusela eka verse 40 na 41. This church is made of people who have fled from the crooked generation, repentant, repented and baptized.
hi vona hi laha kereke leyiwani yi endliweke kumbe yi nga na vanhu lava va hundzukeke eka kusuka eka eka rixaka lera ku homboloka uh, from verses 42 to 47 which it shall explain the lifestyle of these believers of the first church se hi la ku vona mahanyelo ya vanhu lava va nga hundzuka kusuka eka verse 42 ku fika 47 I want to bring you to attention of, of a common conjunction in, in these verses, which is and. a hi languteni marito lawa ya vuyelelaka eka tivhese letiwani ku nga rito kambe I don't know if the Tsonga Bible has it, but in verse 42 we see and.

Yes.
So we see that there's a common conjunction that these practices were like added on each other, added on each other, that you can't separate them and take one and leave the other one. se ha swi vona leswaku marito lawa ya vuyelelaka kumbe rito kambe ri komba leswaku a ku ngeteriwa ku ngeteriwa ku ngeteriwa a wu nga swi koti ku hambanisa timhaka leti a ti ri karhi ti ngeteriwa So in these verses we shall learn four key lessons. Hi ta dyondza swilo swa mune leswi nga na nkoka. That this church was a devoted church. Kereke leyiwani a ku ri kereke leyi a yi tinyiketerile. This church was a loving church. A ku ri kereke leyi a yi ri na rirhandzu. This church was a worshiping church. A ku ri kereke leyi a yi dzunisa. And this church was a growing church. A ku ri kereke leyi a yi karhi yi kula. Again, I'll repeat this church was a, uh, was a devoted church. nakambe na tlhela ni engetela kereke leyiwani a ku ri kereke leyi a yi tinyiketile This church was a loving church. a ku ri kereke ya rirhandzu This church was a worshiping church. a ku ri kereke leyi a yi dzunisa And this church was a growing church. naswona a ku ri kereke leyi a yi ri karhi yi kula

Ku chivirika swi vula ku tinyiketela nkarhi wa wena kumbe leswi i nga na swona eka swilo swo karhi.
And we see that there are several things that they were devoted to. Hi languta swilo leswi a va tinyiketele ka swona kumbe a va chivirika eka swona vaapostole. They were devoted to the, to the apostles' teaching. A va ri karhi va chivirika edyondzweni ya vaapostola. They were devoted to the fellowship. A va a va ri karhi va chivirika eku hlanganeni ka vona. They were devoted to prayer. A va ri karhi va chivirika eku khongeleni.
And also a breaking of bread. Na le ku phemeni ka vuswa.
So the first thing that we shall see is uh, the, their devotion to apostolic teaching. Loko hi languta xo sungula hi languta ku chivirika ka vona edyondzweni ya vaapostoli. This is to remind us of, uh, of the Great Commission in Matthew 28 that Christ, uh, when he was commissioning his disciples, he told them that, Go and baptize and teach them what I have taught you. Leswi i ku hi tsundzuxa xileriso kumbe ku rhumiwa loku hi nga ku twa eka Matewu chapter 28 laha Yesu Kreste a nga rhuma vadyondzisiwa leswaku a va yi va ya dyondzisa naswona va khuvula hi vito ra Yesu Kreste.

Naswona loko hi languta eka Petro yo sungula chapter 2 verse 2 yi kombisa kahle leswaku Vakreste lavantshwa va navela rito ku fana na n'wana loko a ha an'wisiwa a ha ri ntsongo. This was fundamental to their growth Leswi a swi laveka leswaku va ta kota ku kula. since they had just been uh, brought up, uh, they were just been saved from the world. Leswi a va ha ku heta ku va va ponisiwa eka vudyoho kumbe eka ku homboloka. They knew that the word of God, which Peter likens it to uh, the spiritual milk, they wanted to take more and more of it so that they grow. leswi petro a fananiseke rito ku fana na ntswamba a va swi tiva leswaku ina va wu lava ntswamba lowu They were willing to be discipled. a va ri karhi va tiyimiserile leswaku va dyondzisiwa The second thing that we see is their devotion to fellowship. hi languta ku chivireka ka vona eku hlanganeni Their devotion, uh, the, the word fellowship, this is the first time the New Testament that the word fellowship has been used. laha i nkarhi wo sungula eka testamente leyintshwa Yi tirhisaka rito ku hlangana kumbe fellowship. So what does this word fellowship mean? Xana fellowship kumbe rito ku hlangana loko hi ri langutisile eka ndhawu leyi ri vula yini? It comes from a Greek word called koinonia. Ri ta ri huma eka eh, ri xirimi xa Xigriki kumbe language ya Xigriki leyi vulaka koinonia, which means something in common. leswi vulaka l- swilo swo fana. So uh, this, this has two meaning swi na tinhlamuselo timbirhi or two understanding kumbe ku twisisa kambe hi ka- hi kambirhi that they, they, they, they had this fellowship of the Holy, Sp- of the Father, the Son, and the Holy Spirit. va vile na ku hlangana hikwalaho ka xikwembu tatana xikwembu n'wana na xikwembu moya wo kwetsima John 1 and 1 3, 1 John chapter 1.

Loko hi languta ku hlangana loku a ku a ku ri hikwalaho ka moya lowo kwetsima naswona i ku hlangana loku ku tolovele ku toloveke ku tolovelekeke eka vahlawuriwa kumbe vapfumeri.
This morning, Eka mixo lowu I was talking to a brother, and I guess you also have those friends that say that, you know what, I'm saved, but I will, I will not go to church. a ni ri karhi ni vulavula na un'wanyana wa vamakwerhu a ku Eh, ni ponisiwile kambe a ni nga ha yi kerekeni. Uh, because you know this church nowadays they are church blah blah blah church they always say something up about the church that try to excuse them not to come to church hikuva kereke hikuva va swi tiva leswaku tikereke masiku lama van'wani va vula swin'wana kambe swin'wana va nga swi endli But this is the, all those are just excuses because everyone that is saved always wants to be with people that have been saved. kambe leswiwani a ku nga ri ntiyiso hikuva entiyisweni munhu loyi a nga ponisiwa i tshama a lava ku hlangana na vakreste van'wana ekerekeni

We know that there is a billionaires club that people who are billionaires meet in those clubs. Ha swi tiva leswaku eka mintlawa yo hambanahambana vanhu lava famba va fanaka va famba swin'we ku na mintlawa ya vanhu lava va rhandzaka bolo va famba swin'we ku na mintlawa ya vanhu lava rhandzaka swo karhi va famba swin'we So we see that every it's common that people who have common identity always want to gather to gather together and fellowship in their own way. Naswona hi swi toloverile leswaku vanhu lava fanaka hi swilo swo karhi na vona va ta lava ku hlangana va endla swilo sweswo swo fana. So it is impossible for someone to say that, you know what, I'm saved, but I won't go to church. So hikokwalaho a swi koteki leswaku munhu a ku i fana na vanhu vo karhi kambe a nga fambi na vona, a ku ni ponisiwile kambe a nga lavi ku hlangana na vanhu lavo ponisiwa. Hebrews 10 25.
Vaheberu 10 verse 25. Remind us that we should not neglect coming together, Ya meeting hi- together, ya hi tsundzuxa leswaku hi nga tshuki hi tshika nhlengeletano as it is the habit of some, but encourage one another as all more uh, You see the day drawing near. Tanihi leswi ku nga ntolovelo eka vanhu van'wana, kambe yi vula leswaku, Khutazanani mi ri karhi mi khongotelana tanihi leswi mi vonaka siku ri tshinelaka. So it is a, is a calling to everyone who is saved to, uh, to devote themselves to fellowship. Kutani i ndlela leyi munhu un'wana na un'wana loyi a nga ponisiwa a vitaniwaka ku va a chivirika eku hlanganeni na Vakreste. They were also devoted to breaking of bread. A va ri karhi va chivirika eku dyeni swakudya swin'we kumbe eku phemeni ka vuswa.
This is this is a holy communion. This is also like the holy communion that we have every first A Sunday of the month. Leswi swi fana na xilalelo lexi hina hi xi tekaka kwala Trinity eka Sonta un'wana na un'wana wo sungula wa n'hweti. A reminder of the death and resurrection of Jesus Christ. Hi ri karhi hi tsundzuka rifu na ku pfuka ka Yesu Kreste. 1 Corinthians 11, 24-26. Vakorinto yo sungula chapter 11 verse 24 ku fika 26.

Se ha swi vona leswaku eka minkarhi hinkwayo loko va ri karhi va hlangana vanhu lava a va lava ku va va tsundzuka rifu na ku pfuka ka Yesu Kreste. It was fundamental uh, to uh, in their coming together not to forget about that. A swi ri na nkoka leswaku loko va hlangana va endla swilo leswi leswaku va nga tshuki va swi rivala. We also see their devotion to prayer. Hi langutana ku chivirika ka vona eka xikhongelo. Just some few verses below behind. tivhese tin'wanyana leti hi nga siza hi ku hi fika eka verse 42 In Acts, in Acts 1, loko hi languta eka timhaka chapter 1 we see, uh, we find that uh, from verses, uh, from verses uh, 15 onwards, Ku suka eka verse 15 loko hi ya emahlweni, we see that even before the birth of church, these people were praying. ku nga se za ku humelela na nhlengeletano ya kereke vanhu lava a va ri ku khongeleni. So we see that this church was founded while people were praying. Ha swi vona leswaku kereke leyiwani a yi ri- a yi kumiwa ehenhla ka vanhu lava a va ndlayini a va khongela. It signified their dependence to God. A swi kombisa leswaku a va tshembela eka Xikwembu.

And pray to us too that God may open the door for our message, so that we may proclaim the mystery of Christ, for which I am in chains. Pray that I may proclaim it clearly as I should so.
muapostola pawulo a ri karhi a va hlohlotele leswaku tiyiselani emukhongelweni mi hi tekela kona hi ku khensa va hlaya vakolosa chapter 4 verse 2 and 3 So we see that these, these four things were, were important when they were coming together, that they never, they, they did it constantly when they met together. ha swi vona leswaku swilo leswi swa mune a swi ri na nkoka loko va hlangana ku chivirika edyondzweni ku chivirika eku hlanganeni ku chivirika eku phemeni ka vuswa na ku chivirika emikhongelweni In verse 43, we see the result of this.

Verse 43 ku kambe ku chava a ku ri ko a ku ri etimbilwi a ku ri embilwini ya ya un'wana ni un'wana kutani mahlori layo tala ni swikombiso a swi ri karhi swi endliwa hi vaapostola this this or oh, this fear that came a reverential fear that grew it was because of the proper understanding of who god is Ku chava loku a ku ri kona a ku ri ku chava ka xichavo hayi lokuya ka ko ko ka ku nga ri ka ntiyiso kumbe a ku ri ku chava ka ku kombisa ku hlonipha Solomon writes in Proverbs 8:13
Swivuriso 8 verse 13 Solomon a tsala a ku that the fear of the Lord is to hate sin ku chava Yehova i ku venga xidyoho We have different kinds of fear that uh, people have. ku na ku chava ku hambanahambana loku vanhu va nga na kona And the- so we have the un- hel- unhealthy fear and the healthy fear of God. ku na ku chava loku nga kahle ku va na ku chava loku nga riki kahle A neg- uh, unhealthy fear is a negative or an holy dread of God. ku chava loku nga riki kahle hi lokuya ku ko kombisa leswaku ingaku Xikwembu a xi kahle. But we have a positive, a healthy fear is a positive, holy fear of God. Kambe ku chava ka kahle i ku chava loku kombisaka xichavo eka Xikwembu kumbe ku hlonipha eka Xikwembu. And a healthy fear of the Lord is seeing God as a cruel and vindictive God. Ku chava loku nga riki kahle i ku va hi languta Xikwembu tanihi Xikwembu lexi xi nga kwata lexi xi lavaka ku hi khomisa tingana. But a healthy fear is, God is a righteous God. Ku chava loku ka kahle ka ku hlonipha i ku va hi twisisa leswaku Xikwembu i Xikwembu lexi lulameke. Unhealthy fear of the Lord sees God as a harsh, hard to get along with Father, ku chava loku nga ri ku kahle ku ku ehleketa leswaku Xikwembu i i i i munhu loyi a swi tikaka ku va na vuxaka na yena. But a healthy fear sees God as a loving Father. Kambe ku chava ka kahle ku kombisa leswaku Xikwembu i Xikwembu lexi munhu a nga xi rhandzaka kumbe i Xikwembu lexi nga na rirhandzu. We also see that miracles were part of them. hi languta leswaku mahlori a ku ri swin'wana leswi vaapostola a va swi endla Miracles were special powers that were only given to the apostles. mahlori a ku ri leswi a swi nikiwi a ku ri matimba lawa vaapostola a va nikiwile
So we shall go to our second point, which is from verse 44 and 45. hi ya eka nhlokomhaka ntsongo ya hina ya vumbirhi yi le- leyi nga ka verse 44 na verse 45 which is this church was a loving church. leyi vulaka leswaku kereke leyi a ku ri kereke ya rirhandzu We, uh, it reads that all who believed were together or they were united. yi hlayeka leswaku hinkwavo lava a va pfumela a va tshama swin'we kumbe a va ri na vun'we Their love was expressed in their unity and their willingness to sell their possession to meet someone else's need. hi swi vona hi laha a va tiyimiserile ku xavisa swilo leswi a va ri na swona ku nyika vanhu lava a va pfumala Brothers and sisters, just to, to, to bring to your attention that uh, good theology affects your practical life. vamakwerhu ku tisa emahlweni ka n'wina leswaku loko munhu a ri na dyondzo leyinene ya xikwembu naswona yi ta khumba vutomi bya n'wina their faith was with actions Ripfumelo ra vona a ri ri na mintirho. that we see that this was a united church. Hi laha hi vonaka leswaku kereke leyiwani a yi ri na vun'we. Their unity was because they were all children of God. Vun'we bya vona a byi ri hikwalaho ka ku va hinkwavo a va ri vana va Xikwembu. Nobody saw themselves uh, as special. A ku nga ri na munhu loyi a tivonela henhla ka van'wana. Remember in verse 41, they were all, they were all people that, uh, that were called from sin to salvation. Tsundzukani loko hi languta eka verse 41, i vanhu lava va vitaniweke va huma eka rixaka lero homboloka va ya eku pfumeleni ka Yesu Kreste. Also to bring to your attention ku tisa eka n'wina that these Christians that we see here vakreste lava hi va vonaka laha was were converted in the day of Pentecost. a va ri karhi va hundzuka kumbe va ponisiwa hi siku ra pentekosta And uh, uh,

Loko hi languta laha hi vona vanhu loko hi hlaya kusuka ka vhesi 8 va ku swi endlisa ku yini loko hi va yingisa va vulavula hi ririmi leri un'wana ni un'wana wa hina a tswariweke eka rona va kombisa vhesi 9 tinxaka to hambanahambana ku komba leswaku vanhu lavawani va te va huma eka matiko yo hambanahambana va fika va ponisiwa kumbe va hundzuka eyerusalema kambe a va nga si za va tlhelela emakaya ya vona So the people who were in Jerusalem, vanhu lava a va ri yerusalema who were saved, lava va nga thought ponisiwa because of the salvation that they had received, sought to, in, their, in, in, in love, to share their possession with these people. lava nga ponisiwa eka tiko lera yerusalema va vile va lava ku kombisa leswaku va ponisiwile hikuva va kombisa hi mintirho ya ku va va xavisa leswi a va ri na swona va nyika vanhu lava a va pfumala Uh, in Acts 5:32 we shall see it later. Eka Timhaka chapter 5 verse 32 hi ta swi vona loko hi karhi hi dyondza hi tisonta leti landzelaka. In some few weeks that we shall see this was a common thing that they were selling their possession and to cater for the needs of the people that were around. Hi ta swi vona leswaku a swi tolovelekile ku vanhu va kereke va xavisa leswi va nga na swona ku nyika eka lava pfumalaka. They didn't just come and pray and leave people in, in needs, but they cared that to see is there anyone who is in need and they tried as much as possible to sort those needs. a ku nga ri vanhu lava nga ta hi ku khongela na ku dyondza ritu ntsena a va tlhela va va na mhaka na vanhu van'wana lava a va pfumala uh, uh, brothers and sisters vamakwerhu our Uh, our, our gospel is sometimes veiled because we only preach uh, the gospel, we only preach, but our actions of love is not reflected in the church of the Lord today. vamakwerhu minkarhi yin'wanyani timhaka ta ku dyondzisa evhangeli ya hina swa tsan'wisa hikuva hi languta eku dyondziseni ntsena kambe hi nga languti eku pfumaleni ka vanhu lava hi va dyondzisaka salvation is not only words Ku ponisiwa a hi timhaka ta marito ntsena. In Matthew 25, Ka Matewu chapter 25, when uh, Jesus Jesus uh, speaks about the end times, loko Yesu a vulavula hi minkarhi ya makumu, and he says that I was in prison and uh, you never visited me. I was hungry and you never fed me. Loko Yesu a vulavula hi timhaka ta ku yena a ri khotsweni a wu a mi zanga mi ni vhakela a ni ri na a ni ri na ndlala kambe a mi zangi mi ni phamela. So salvation we see that salvation is uh, is inside but the actions will speak about the person that you're worshiping inside. ha swi vona leswaku ku ponisiwa i mhaka leyi yi nga le ndzeni kumbe yi humelelaka endzeni ka timbilu ta hina kambe mintirho yona yi ta tikombisa ehandle ku kombisa leswi humeleleke endzeni ka timbilu ta hina Even though they were different uh, in genders, hambileswi a va hambanile hikwalaho ka rimbewu in ages, na hi malembe in races, na hi tix- na hi rixaka kumbe tinxaka in classes, hi ndlela leyi a va tikhoma ha yona in stature, hi ndlela leyi a va hanyisa swona in intellect, hi ndlela leyi a va dyondzile ha kona they were still united because they saw themselves as sinners who were saved by grace. hambileswi a va hambanile hi ku ya hi ku hambana-hambana kwaloko a va ri na vun'we hikwalaho ka leswi a va ponisiwile hi yesu kreste They were united because they felt they have received justification from the guilt and penalty of sin. A va ri na vun'we hikwalaho a va swi tiva leswaku va rivaleriwe swidyoho swa vona naswona va ponisiwile. They have received adoption in Jesus Christ and uh, identification with Christ. Va kumile ku vitaniwa vana va Yesu Kreste naswona va va le ka xivandla xin'we. They were placed under grace, not the law. Say it again. They, uh, they were placed under grace, not the law. a va ri ehansi ka tintswalo ku nga ri ehansi ka nawu They were given the Holy Spirit to live within. a va nyikiwile moya lowu kwetsima ku hanya eka vona They were promised to uh, be helped in all affliction a va tshembisiwile ku pfuniwa eka eka mahlomulo hinkwawo They were assured of a standing in God's election. a va tshembisiwile leswaku va ta yima eka kreste kumbe eku hlawuleni ka xikwembu They were confident of the coming glory. a va ri na ku tshemba eka ku ta eka ku kwetsima loku taka They were confident of no separation from the love of God. a va tshembisiwile leswaku va nga ka va nga susiwi eka rirhandzu ra xikwembu They, are, they were all walking on the narrow road with, uh, with, their, with their cross. a va famba eka ndlela leyo a va famba eka ndlela leyo khuma a va famba eka ndlela leyo khuma na na xihambano xa kreste eyes fixed on the plow not looking back va langute eka xihambano xa kreste naswona va nga ha tlheleli endzhaku they were all uh, have died to themselves hated the world hated their families for the sake of salvation A va titshikile va ri karhi va ri na rivengo eka swa misava naswona va ri karhi va endlela ku ponisiwa ka vona. This does not mean communism or socialism.
Leswi a swi vuli leswaku a va ri na ndlela yo yo yo hlawula van'wanyani kumbe ndlela yo yo hambanisa hi ku ya hi rixaka. or uh, uh, burikani does it mean that you should sell your car a swi vuli leswaku mr kathunga mi fanele mi xavisa movha ya n'wina no it doesn't mean uh, uh, socialism it was voluntary as we see that there are people who had homes that they were meeting in a ku ri leswi a swi endliwa hi vanhu lava a va tiendlela kusuka eka vona vinyi a swi nga susumetiwi hi vanhu

na leswiwani a swi kombisa hi ndlela leyi vakreste lava a va hanyisa swona a swi hlamuseli hi ndlela leyi na hina hi fanelaka hi endla hi mhaka leyi kumbexani leswi a swi hlamuseli ndlela ya ku lerisa kambe swi hlamusela hi ndlela leyi a va hanyisa xiswona Uh, because of time, let us go to the third point, eka which, nhlokomhaka ntsongo ya vunharhu leyi landzelaka which is a worshipping church. I kereke leyi a yi rhandza ku dzunisa kumbe leyi a yi dzunisa. We are told that day by day. Hi byeriwa leswaku siku rin'wana ni rin'wana. Which means it is not only on the uh, on the Lord's day that they met, but daily there was a daily routine of worship. Leswi vulaka leswaku a va nga hlangani kan'we ntsena a ku ri na masiku na masiku leswi a va hlangana. We know that there are Sunday Christians around. Hi tiva leswaku ku na Vakreste va Sonta ntsena kwala. Or there are people who only go to church once in a year. Kumbe vanhu lava yaka ekerekeni kan'we elembeni. Either in the beginning of the year. Kumbe loko lembe ri sungula. Or Easter.
Kumbe hi siku ra hi hi nkarhi wa Paseka. But we see that this church practice this, uh, they fellowshipped every day. kambe vakreste lava a va tshama va ri karhi va hlangana minkarhi hinkwayo kumbe masiku hinkwawo Their worship was not confined to the temple only, but also in their homes. ku hlangana ka vona a ku nga ri ekerekeni ntsena kumbe ka muako wa kereke ntsena na le makaya ya vona va hlangana Yeah, so this is important and just to ask you, do you also worship in your homes? leswi swi na nkoka nakona ni lava ku mi vutisa leswaku n'wina emakaya n'wina ma hlangana na vakreste van'wana And there was also something that was part of their worship na swin'wana leswi a swi ri eka ku hlangana ka vona and is it is swallowship.
a ku ri food okay a ku ri timhaka ta swakudya
food was part of their, of their fellowship a va lunghisa swakudya leswaku va kota ku dya swin'we loko va hlangana emakaya that we see the bible says that together uh, uh, attending the temple together and breaking bread in their homes they received food with glad and generous hearts Ha swi vona leswaku loko hi hlaya eBibeleni yi kombisa leswaku a va hlangana kun'we eku phemeni ka vuswa loko va ri karhi va hlangana.
So uh, also we note something that they received their food with glad. Va amukele swakudya hi ku tsaka, verse 46. So is as we saw in verse 43 that there was all that was in the church. It wasn't only that they were terrified and, and they, they couldn't move, but we see that they were they, there was that awe, but they were also glad at the same time. loko hi languta ku chava loko hi nga ku vona eka verse 43 a ku nga ri ku chava ka ku rhurhumela kumbe ka ku chava leswaku xikwembu I Xikwembu lexi nga xi nga ri ku kahle, kambe a ku ri ku chava ka ku komba ku hlonipha loku nga susumeta leswaku va va na ku tsaka eku hlanganeni ka vona. The joy of the Lord was in their hearts. Ntsako wa moya kumbe lowu tisiwaka hi Xikwembu a wu ri etimbilwini ta vona. Of course, this joy comes because they know that they have, saved, they have been saved from the wrath of God. Ku tsaka loko a ku tisiwa hi mhaka ya ku a va ponisiwile eka vukari bya Xikwembu. The fourth point.
Nhlokomhaka ntsongo ya vumune. This was a, uh, this was, this was a growing church. A ku ri kereke leyi a yi ri ku kuleni. Their lifestyle was not hidden from the community. mahanyelo ya vona a ya nga tumbelelangi tiko leri a va tshama ka rona kumbe ndhawu leyi a va tshama ka yona Brothers and sisters, vamakwerhu true worship either makes the unbelievers uncomfortable uh, around you or it will make it will attract them to you vamakwerhu ku dzunisa ka ntiyiso ku ta endla leswaku lava nga riki vapfumeri va nga koti ku tshamiseka hikwalaho ka vutomi bya wena kumbe vutomi bya wena byi va koka ku va tisa eka xikwembu

So ndlela leyi vapfumeri lava a a va hanya hi yona ku endle leswaku ku koka matihlo ya vanhu kumbe ku koka vutomi bya vanhu lava a va tshama eka ndhawu yaleyo leswaku na vona va navela ku ta eka Kreste. The word of God says in verse 47 Loko hi languta eka verse 47 that praising God, having favor with all the people. Loko va ri karhi va dzunisa Xikwembu, va tsakeriwa hi tiko hinkwaro. They used this favor to evangelize to the community. Va tirhisile ku tsakeriwa lokuwani ku hangalasa Evhangeli eka tiko.
Just to note that, do you know that we only speak about something that we love?

Hleketa ntsena hi nkarhi lowu kumbexana i nga tshama i vona xitori xo karhi kumbe i endla swilo swo karhi. Swi ta ku olovela loko ku ri ve swi ku tsakisile ku vulavula hi swona na vanhu van'wana. And there's that joy that comes within that when those people also want to experience what you experienced. Ku na ku tsaka loku taka leswaku vanhu lava u va byelaka na vona va lava ku twa leswi wena i nga hlangana na swona. Does that uh, also does that explain

Kereke a yi ri na vanhu lava a va ponisiwile kumbe timembara ta kereke a ku ri vanhu lava va nga ponisiwa tanihi loko hi vona eka verse 47. They didn't try to, to find their own ways to bring people in church. A va ringetangi ku, ku ti endlela timhaka ta vona leswaku vanhu va tikuma va ri kerekeni. We find that in this century there, that there are so many different ways of marketing the people that, that the church tries to do to attract the people in church. vanhu va endla timhaka to hambanahambana masiku lama leswaku va ta kota ku kuma vanhu va ta ekerekeni va endla mihlolohlolo na miringo hinkwayo leyo- yo yo talatala But this church lifestyle attracted, attracted people to church. mahanyelo ya vanhu va kereke leyiwani hi mona ma nga endla leswaku vanhu va lava ku ta ekerekeni

First, I'll want to ask uh, that, does, that does this describe our church? ni lava ku vutisa ku xana leswiwani swi hlamusela kereke ya hina namuntlha kwala etrinity ke First Peter 4 verse 17 petro yo sungula chapter 4 verse 17 says that judgment begins in the household of yi vula God. leswaku ku avanyisa ku sungula endlwini ya xikwembu In Revelation chapter 2 and chapter 3, Hlavutelo chapter 2 na chapter 3 we see that God has already, had already started judging the church. hi vona leswaku Xikwembu a xi sungurile ku avanyisa kereke That the Ephesian church had abandoned the first love, leswaku kereke ya Efesa a yi tshikile rirhandzu ra yona ro sungula. The Pergamum church had, a, had, had false teaching and sexual immorality. loko hi languta kereke ya pagam a yi ri na va- a yi ri na vudyondzisi bya mavunwa yi tlhela yi ri na swidyoho Thyatira also had sexual immorality and false teaching. na yona kereke ya tiyatira a yi ri na vudyondzisi bya mavunwa na xidyoho xa vuoswi Sardis uh, was dead and had just a small remnant. Naswona kereke ya Sardi a yi ri kereke leyi a yi tiferile, kambe ku ri na van'wana kwala ka kereke yaleyo a va tiyisela. Laodicea was neither hot or cold. Loko hi languta kereke ya Laodicea, yona a swi nga vonaki leswaku xana va tiyisela kumbe a va tiyiseli. If God would judge Trinity today, Loko namuntlha Xikwembu a xi lava ku avanyisa kereke ya Trinity ke? Does our church, uh, uh, is our church described with these things that we have seen that the first church had? Xana kereke ya Trinity yona yi hlamuseleka tanihi kereke leyi fanaka na kereke yo sungula leyi hi nga yi hlaya kumbe hi nga yi dyondza eka buku ya timhaka ke? And uh, brothers and sisters, to note that this church is not a, just a four wall church, it is made of people.
na ku languta leswaku kereke leyiwani a hi kereke ya misava
So I'll ask you ni ta mi vutisa Does your life reflect these things? Xana vutomi bya n'wina byi fambelana na swona swilo leswi hi nga swi dyondza? Do you have appetite of the word of God? Xana mi na ku navela ka rito ra Xikwembu? This verse 41 people, Loko hi languta vanhu lava nga hlamuseriwa eka verse 41, the 42 to 47, this was their lifestyle. loko hi languta vanhu lavawani 42 ku suka eka verse 42 kumbe ku fika ka 47,

A swi koteki leswaku loko hi ri vanhu lava rixaka ro homboloka, endzhaku ka ku ponisiwa hi kala ha ya mahlweni hi hanya hi ndlela liya a hi hanya ha yona. Kambe, ku kombisa leswaku hi vitaniwile hi humesiwa eka rixaka ro homboloka hi hanya hi mahanyelo laya nga cinciwa kumbe yo hambana na lama hi nga humesiwa eka wona. It is so sad that uh, the 21st century church, there's People don't love the word of God. swi khomisa tingana leswaku eka malembe lawa hi hanyaka eka wona vanhu a va ha rhandzi rito ra xikwembu Christian doesn't do not want to meet with other believers. vakreste a van'wani a va ha swi lavi na ku hlangana na vakreste van'wana People don't love prayers, vanhu a va rhandzi xikhongelo and there's no uh, uh, Holy Communion that is practiced often. A ku le ku tekiweni ka swilalelo etikerekeni. People are not hospitable. Vanhu a va kombisi malwandla eku hlanganeni ka vona. There are several classes in church. Ku na vanhu lava va nga ka ntlawa wo karhi etikerekeni. And when they meet is only entertainment. Loko va hlangana i nkarhi wa ku va va kombisa timhaka ta ku ta ku tlanga kumbe ta ku China China. That would, that, that would answer why the church is not growing in the 21st century. Swi ta kombisa leswaku hikwalaho ka yini kereke eka malembe lawa yi nga ri ku kuleni. So I'll try to press this to you brothers and sisters. Vamakwerhu ni rhandza ku tisa leswi eka n'wina. That God died for the church. Leswaku Xikwembu kumbe Yesu Kreste u fele kereke. And this church is is is uh, uh, is comprised of people like me and you Kereke leyiwani yi na vanhu lava fanaka na mina na n'wina who are called out of uh, out of darkness into light. lava va nga vitaniwa kusuka eka munyama ku ya eku vonakaleni. Do you want to be in this church? Mi lava ku va eka kereke leyiwani? Because this church is

Kereke leyiwani a hi vulavuli hi Trinity ntsena. Kereke leyi ku nga nghamu ya Kreste i kereke ku katsa na Vakreste hinkwavo lava nga kona emisaveni hinkwayo. This church is bigger, is is is all through the world and it's only for the people that has been saved by the blood of Jesus Kereke Christ. leyiwani i kereke leyi kulukumba swinene leyi yi nga na vanhu lava va ponisiweke hi ngati ya Yesu Kreste. So I'll ask you, Na mi vutisa, Have you been saved from this world? Xana mi ponisiwile kusuka eka rixaka leri ra ku homboloka ra misava? You might be in Trinity but still not be in this church. Mi nga va mi ri kona kwala akerekeni kumbe amaako ka maako wa kereke ya Trinity kambe mi nga ri xiphemu xa kereke leyiwani ya Kreste. I'll, I'll plead with you that today God is calling you to this church. Ni nga mi tsundzuxa ni ri karhi ni mi hlohlotela That's, ku leswaku Yesu Kreste i le ku mi vitaneni eka kereke leyi. That you may be saved from the wrath that is coming. Leswaku mi ta ponis leswaku mi ta ponisiwa eka vukari lebyi nga kona byi nga ku teni. All the world, everything that is in the world is passing away. Swilo hinkwaswo leswi nga emisaveni swi le ku hundzeni. But God is saving, is building his church that and he wants you to be in this church. kambe xikwembu xi le ku akeni ka kereke ya xona ene xi lava leswaku n'wina mi va phati ya kereke leyi xi nga ku hi akeni These are people who are who are who doesn't want to who are tired of their of their lifestyle and wants to live this lifestyle of Jesus Christ. Lava xi va vitanaka i vanhu lava va nga karhala hikwalaho ka xidyoho xa vona kambe va lava ku hanya vutomi lebyi byi nga ka Yesu Kreste. If you will only be saved today. Loko ingaku mi nga ponisiwa eka siku ra namuntlha. JC Ryle says uh, that uh, tomorrow is of the devil. Mun'wana wa mutsari va nge i J. Searle i hlamusele leswaku loko eku i ta ponisiwa eka ra mindzuku, ra mindzuku a ri tivi hi munhu, i ra Sathana. Today is of the Lord. Namuntlha hi rona siku ra Hosi kumbe hi rona siku ra ku ponisiwa. The devil doesn't care if you have good plans of holiness tomorrow if he won't start today. Xikwembu a xi na mhaka ni leswaku wena i na tipulani ta wena mundzuku ta kahle. Namuntlha hi rona siku i nga nyikiwa rona. If, if you'll only listen to this word and desire to be part of this church. Ingaku namuntlha mi nga yingisa rito leriwani mi kota ku va xiphemu xa kereke ya Kreste. I'll close with Isaiah 55, 6 verse 7.

Let him return to the Lord, that he may, he may have a compassion on him, and through our God he will abundant, uh, abundantly pardon him. So, Isaiah 55 verse 6 kufika 7 lavani Yehova loko a ha kumeka huwelelani eka yena loko a ha ri ekusuhi Lowo biha a tshike ndlela ya yena, ni wa lunya miehleketo ya yena, a tlhelele eka Yehovha, la nga ta n'wi twela vusiwana, ni ka Xikwembu xa hina lexi rivalelaka ku nga ri hi, ku nga ri hi mpimo.
God is building his church, and I pray that you might desire to be in his church. xikwembu xi le ku akeni ka kereke ya xona ni khongela leswaku na n'wina mi ta va na ku navela ka ku va mi va xiphemu xa kereke ya xikwembu Amen.
amen Let's pray.
a hi khongeleni Lord, we thank you for your word, and uh, we pray the Lord may you examine our hearts. I pray the Lord may you help us